Беркем дә белми. Пәйгамбәрбез салләллаһу галәйһи вә сәлам әйтте беренчесе, Иртәгесе көнне ни буласын Аллаһтан башка беркем дә белми ди. Һәм бу хәдис бүгенге көндә кешеләрне алдылаучы төрле төрле күрәзәчеләргә каршы дәлил булып тора. Пәйгамбәрбез салләллаһу галәйһи вә сәлам әйтте, Иртәгә буласын Аллаһтан башка, нәрсә буласын Аллаһтан башка беркем дә белми диде. Ә бүген күрәзәчеләр Кешеләрне алдалыйлар. Ал иртәгә, берсе көнгә, бер елдан, ун елдан, җигерме елдан нәрсә буласын әйтәләр. Бу дөресме? Юк. Алар бары тик кешеләрне алдалыйлар. Һәм боларның ялганлавын ачыклау өчен күп акыл кирәк түгел. Әгәр соң ул яшерен нәрсәне белсә, шушы күрәзәче. Иртәгә нәрсә буласын белсә, Ул бүген шушындый хәлдә яшер идеме, яшәр идеме? Шушы иллеләгән, йөзләгән кешеләрне каршы алып, алар белән сөйләшеп утырыр идеме? Ул белер иде, кайда акча бар икәнен. Ул белер иде, мәсәлән, казинога барып, кая акча саласың, шуннан акча алыр иде. Ул белер иде, кайда кеше нинди акча югалткан икәнен. Кайда бәхет? Кайда бәхетсезлек икәнен? Ә бүген аларның тормышларына карасаң, алар иң бәхетсез кешеләр. Бу күрәзләр, иң бәхетсез кешеләр. Һәм кеше шуларга ышана. Кеше шуларга ышана. Алар кешеләрне алдалый, ә кеше шуларга ышана. Икенчесе нәрсә диде пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вәсәлләм, Аллаһтан кала аналар карынында нәрсә барын беркем дә белми. Аналар карынында. Кемдер әйтергә мөмкин. Ничек инде белми? Менә бүген үзи аркылы карап була, малаймы, кызмы икән дип. Болар бер-берсенә каршы килми. Ана карынында бала Барлыкка килгәннән соң, 42 нче көнне Аллаһ, Сүбхәнәһү вә Тәгалә, җибәрә фәрештә. Һәм бу фәрештә яза бу баланың кем буласын, малаймы, кызмы икәнен, ризыгын, күпме яшисен, кайда үләсен. 42 нче көнгә кадәр. Бернинди УЗИ дагын, бернәрсә дә Әйтә алмый. Кыз буламы ул, малай буламы? Шулай ук берәр үзе әйтә аламы, бу бала бәхетле буламы, бәхетсез буламы? Шуның кадәр яши, шул вакытта үлә, әйтә аламы? Юк. Әйтә алмый. Һәм өченчесе әйтте пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям, Аллаһтан кала кыямәт көненең кайчан җитәсен беркем дә белми диде. Бүгенге көндә инде шушы хәтта безнең Гасырда, без яшәгән гасырда. Минем хәтеремдә, инде өч тапкыр әйттеләр, кыямәт көне җитә дип. Башта ике меңенче елда дип. Аннары ике мең дә икенче елда дип. Аннары ике мең дә егерменче елда дип. Кыямәт көне җиттеме? Юк. Кыямәт көне җитмәде. Аллаһтан башка беркем дә белми, кайчан кыямәт көне җитә. хәтта быргыга өрәүч өрүче Исрафил фәрештә белми, кайчан кыямәт көне җитәсен. Белми, кайчан кыямәт көне җитәсен. Һәм шулай ук Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте, Аллаһтан башка үзенең нинди җирдә үләсен бер җан иясе дә белми ди.

Һәм аның шушы үлеме җиткәнчегә кадәр ул үзенең үлемен хәтта җиткерә дә алмый, ашыктыра да алмый. Әгәр язылган икән аңа 40 ел яшәргә, ул 40 ел үлә, 40 ел яшәчәк. Яшиячәк. Әллә кайлардан сикерсә дәгән, үзенә кул салса даган, шушы 40 ел гомерен яшәмичә ул үлмәячәк. Һәм Аллаһ аңа язган икән нәкъ шундый халәттә шулай үлергә дип, ул нәкъ шушындый халәттә шулай үләчәк. Һәм шулай ук, әгәр вакыты җитте икән үләргә, бөтен туганнары, бөтен дөнья халкы җыелса да, аны бу үлемнән калдыра алмаячаклар. Җитте икән вакыты шушында, шушылай үләргә дип, ул шулай үләчәк. Вә мә тәдри нәфсун биәйи әрдин тәмут. Һәм нинди җирдә үләсен белми, бер җан иясе дә белми, нинди җирдә үләсен. Күпме ишетергә туры килде, кешеләр, вакытлары җиткәч, кайвакытта, Чыгып китәләр әллә нинди ерак юлларга һәм шунда барып үләләр. Нигә? Чөнки аның гомерендә, аның язмышында нәкъ шулай язылган. Шушындый-шушындый җирдә шулай-шулай үләргә дип. Һәм моны бер кеше белми, һәм бер кеше моны ачыктыра да алмый, һәм бер кеше моны кичектерә дә алмый. Һәм шулай Пәйгамбәрбез саллаллаһу галәйһи вә сәлләм әйтте, Аллаһтан кала яңгырның кайчан килүен, явын беркем дә белми дип. Күпме күрергә туры килде, болыт килә, мәсәлән, шундый-шундый авыллар өстенә үтеп китә, күрше авылда ява яңгыр. Я инде кешеләр яңгырны көтәләр, яңгыр юк. Я инде яңгыр килә, күп ява, яңгырны туктата алмыйлар. Болар барысы да Аллаһның кулында. Болар барысы да Аллаһның кулында. Һәм кемдер әйтергә мөмкин, Ничек инде яңгырның кайчан явуын белеп булмый дип, бүген бит менә прогноз погодалар бар дип, телевизордан әйтәләр, кайчан нинди яңгыр, интернеттан карап була дип. Беренчедән, болар барысы да төгәл түгел. Ягъни, мәсәлән, язылган икән интернетта өч көн яңгыр була дип. Кем, беркем дә әйтә алмый, өч көннән төп-төгәл нәкъ шулай яңгыр ява, шуның хәл яңгыр төшәчәк дип әйтә алмый. Һәм икенчедән, болар бары тик Болар бары тик Аллаһ җибәргән галәмәтләр генә. Һәм шушы кешеләр, яңгыр килә торган, Аллаһ җибәргән яңгыр килә икән, шушы килүче яңгырның галәмәтләрен күреп, шушы приборлар, шушы галәмәтне күреп, хисап ясап, якынча кайда ничек яңгыр буласын әйтәләр. Мәсәлән, менә хәзер Татарстан җирендә корылык. Берәр кеше белдеме, ике ел алдан нәкъ менә хәзер корылык буласын? Белдеме? Әйтә алдымы? Юк, әйтә алмады. Һәм менә бүген күпме тырышалар, яңгыр явамы? Юк, яумый. Һәм болар дагын, бозы дагын, яңгыр дагын бары тик Аллаһ кулында һәм Аллаһтан кала беркем дә белми, кайда, күпме, никадәр яңгыр явасын. Сүбханәк Аллаһума бихамдик, әшһәду ан ла илаһ илә ант, әстәгъфирука вә әтубу иләйк.